Зӕххыл рӕсугъд цӕрынӕн фидар дыууӕстӕр ныфсис лӕгӕн. Фыдыбӕстӕ ӕмӕ сӕрибар. Циу царды нӕ сымах? ингӕн. Ӕма фӕдӕй фӕртмӕ сымахӕй цӕбӕлдӕр ницӕмӕ уыд лӕг, ӕма уӕ ссардта туджы аргъӕй советон рухс бӕсты цӕрӕг. Ӕрзылди кусӕгӕн е сахат, зӕхкусӕг бафсӕсти зӕххӕй, ӕма сӕ къабӕзтӕ парахат фӕйнӕрдӕм айвӕзтой фӕрнӕй. Фӕллой бӕркад, хӕрзамонд адӕм ӕцӕг фӕндон заман ӕрцыд. Цард ахӕм ралӕууыдис, ахӕм, ӕмӕ дзы бафсӕдӕн нӕ уыд. Рӕсугъд сӕрибар зӕххыл царди сӕрибар адӕймаг ӕнцад. Фӕлӕ фӕдгул хӕлӕг йӕ марди ӕмӕ йӕ цӕстыты фиутад. Уый калмау бамбӕхста йӕ фӕндты хӕрамы маргхӕццӕйы маст, цӕмӕй ӕнӕнхъӕлӕй фӕстӕты фӕхӕца рӕстӕг лваст. Ӕмӕ сӕрибар лӕгкуытӕфты йӕ зӕрды амондмӕ удӕй ӕваст ӕлгъыста, калмы ныццавта. Фале хийнӕйдзаг сӕ ферӕсут хурраст лӕгыл нӕ батар, йе зыг нӕ ахуыссыд уӕддӕр. Ӕмӕ хъӕбатыр тохы хабар ӕппӕт фыдӕбӕстыл ныхъхъӕр. Ӕмӕ йӕ сахъ лӕппынтӕм хӕсты тыхмӕ куыд фӕсиды цӕргӕс, наннӕрыд уый хуызӕн нӕ бӕстыл бӕгъатыр Сталины хъӕлӕс. Хъӕбулы арвыста ныййарӕг, Фӕцыд цӕрӕццагӕн йӕ фыд, чызгусӕн ацыди йӕ дарӕг, йӕ фырт зӕронд фыдӕн фӕцыд. Цӕй нӕ фӕлтау нӕ уарзон бӕстыл нӕ фӕдгулты вӕрӕ къӕлӕт, фӕлтау чысылӕй стӕрӕй хӕсты нӕ бартыл райсфыстам мӕлӕт! Ӕфхӕрд Цы лӕг ныббара знагӕн, дӕлдӕр ныххауд уый дӕлдӕр, йӕ цоты цоты байзӕддагӕн, ӕлгъыстӕн баззайӕд йӕ сӕр! Лӕджы цагъарады къӕлӕтӕй куы фӕнды бахизын йӕ сӕр, уӕд уый нӕ фӕтӕрсы мӕлӕтӕй, мӕлӕт! Цагъарадӕй хуыздӕр Ӕфсады чивӕй цӕрдӕгдӕр йӕ бӕстӕнуй кӕны цӕсгом, геройтӕм мысдзӕн йӕ фӕлтӕр цытимӕ кадимӕ сӕ ном. Донбайлӕгдзинадуарзаг адӕм хӕр йӕ уӕлахизыл ард, тӕххӕй кӕй хиздзӕн йӕ бартӕ ӕмӕ кӕй хъахъхъӕндзӕн. йӕ цард. Нӕ рухсадис, нӕ мад, нӕ фыд, нӕ байрох ис дӕхи хъӕбултӕй, зынаргъ ныййарӕджы рӕвдыд, ӕмӕ дын ард хӕрӕм, фыдгултӕй нӕ уыдзӕн иунӕг дӕр ӕвыд, ӕмӕ дыл не рлӕудзӕн дасӕй. Дӕ буц рӕвдыд нын уӕд хӕрам, фӕуӕд дӕ балӕггад нӕ фарсӕй, фыдгултӕй иунӕджы ран дӕ уылк куы ныууадзӕм ӕгасӕй. Тӕрсут, ӕддаг зӕххон бырсчытӕ, хӕстӕг уингӕмӕ уӕ къах, уӕ чъизи удхӕсджыты стджытӕй, уӕ бӕлдтӕ самайдзыстӕм мах. Мӕгуыр уӕ бон! Ӕрцыд кӕрон уӕ сырдтон саунӕггаг митӕн. Рыггонд ӕрцӕудзыстут бынтон, ӕмӕ та рӕстдзыллӕйӕ фидӕн кӕндзӕни бархийӕ бӕстон. Фыссӕг бавӕрдта нӕ зӕхмӕ, мӕнгардӕй ба тыхмӕ йӕ къах, уый раст куы фӕлидза дӕлзӕхмӕ, уӕддӕр йӕ цӕст ӕрцӕудзӕн къахт. Ӕрбацыд Галый, фӕлӕ хъугӕй фӕстӕмӕ аздӕхдзӕн бӕлвырд, ӕмӕ йӕхи ӕнаккаг тугӕй рӕхджы фӕхуыдуг уыдзӕн сырд. Цыты хъӕбатыр тох у абон, ӕгадмӕ макуы руадз дӕ сӕр. Лӕгдзинад равдисынӕн афон нӕ уыд ныртӕккӕйӕ хуыздӕр. Мӕ бӕстаг ӕмӕ ауӕрд дӕхиуыл, нӕ тохол ахизӕны куырдадз, лӕгӕргӕвдӕг фыдгулы риуы, дӕ кард йӕ фистонмӕ, ныссадз!